yesu mutayi wangye kandi niba ningira omu isoko ninkusiima kandi siba ningira omu isoko ninkwebaza nti ei wasiba nookora onakora eri izooba siba kurungi agyebari wasiba nookora kandi niba ningira omu isoko reka ninkusiima ahabw'emirimo y'okusiba okwo orwo nakora eri izooba. Yes nka buri kyoka niba nikugira nituba tugyenda omu maiso mpora mpora kuba nitumanya ah, updates okuruga omu kitongore kya Dick Foundation. Ah, Dick Foundation n'ekitongore ky'amaani nibatakwenda kugyenda omu maiso kukoreka nikigamba omunonga ah, kwihaho ahabw'ensonga z'okugira ngu zo nkakyo ah, kyo kiine ebikorwa byakyo. Nk'oku mbatuzire tuza kugira nitugyenda tuzakuba nitugyenda mporampora cell by cell yesu olunaku rw'eri izooba twaza kugyenda omu kiikyo kikwatirana eby'obwegyese ninga shi education okuruga omu DK Foundation eziga ngu kuyanabaho omu bwebembezi bwona obutoora omu district ya Rubirizi eki tukarebagayo ekintu kyona ekyakwasa kuba nikigyenda omu minsi kureka nikiyamba abantu nk'aba omu kikwatirana education bwe DK Foundation akasiramu yagira ati kambaze kuba nigyenda omu minsi kureka ngu nabaasa kuba ninyamba omuntu wa buri kiro aha kikwatirana omu by'obwegyese ntakunda kubasiisira obwire nza kwanza twatambura mpora mpora mpora mpora obu hati ya season y'okubanza ninga si a semester y'okubanza adike foundation ekakwata abaana abakwika nkomuri musanzu ninga mukaaga nanta kubi ya kurungi babaasa kwana bagyenda omu minsi erikureka ngu nibaza omu by'okusoma ah, ah, university atukwatire nana ebya medicine ninga si eby'obusaho ikaniijuka ngu nana ositwire nana okwezi oku ningasi ataamu egi kandi nawo ariwo abo basindikireyo okureka ngu basikwana bagyenda omu misiri okureka ngu nibatandika emirimo yaabo eby'obwegyese kuko okusinga munonga n'okwenda kureka ngu akiri basikwana bagyenda omu misiri kupromotinga eby'obwegyese DK Foundation nakugira nti wenkawe aine ekintu ekyasima kuba nagyenda omu misiri kuba nakora akureka ngu Tukaba nagabanana n'abantu ba buri kiro. Yes. Nyima Ruhanga nakira kuba nareeta omuntu ninga si Ruhanga nakira kuba narabira omu bantu kugira ngu ati ati nsemire kuba nindeeta omununuzi. Mbwenu ODK Foundation abaire omununuzi ninga si David Katureebe yamanza yafokasinga munonga aha kikwatiraine na na omuntu w'ahansi kureebeka ngu yabaasa kuba nagyenda omu maisho n'okuba nayamba. Yes. Ebintu ni bingi munonga ebi turiyo nitugira omu isho kuba nitugambaho aha nshonga zitari zimwe na zimwe. Akonka nyenda kureebeka ngu tubanze tugambe aha ku nikira kuba nindeeta bwenu ndeebe abu abantu aba.

mutari wangye niba nikugira nti kandi ah, omuhurikiza embeera koko rero nitambura kurungi munonga Ah, turiyo tureba kandi eya ivan esimu nitureba ngu tiyabaho reka turebe ku bitwasoboka tugitwaye ngo bikoze nono okimanya ngu embeera koko bona itambura nk'oku bona egyenda omu maiso Oyo ni Rama UG Maje Maje Kiria the Incredible. Yes, twafuna chance ebasa kuba nerabamu. Mm. Tuba tureba ebintu ebiri kiria akandi ebiri biterevu. Mba nikugya nti ekyokuba nokora nikiba kiri eky'amaani. Yes, omukuru Ivan.

Omu Chambuzi B. Chambuzi B. Esaaha egi ori ka yi? Egi esaaha ndi Kampala, Bunga kyonka nintuura Buziga. Mm.
Ah, Nitwenda kumanyaho akikwatirana na ebikwatirana na DK Foundation oyine oyine nk'oku ekukwatire omu kiito ekikwatirane education. Yeah, Mm. so Ndi egi eshaaha ninshomera King, St Augustine King Caesar University Mm. neshangwa Bunga Mm. so through David Kapere Foundation ninga shi DK Yes. ah, akabaasa kunfunira scholarship Mm. Ah, ninkora BBA ninga erikwetwa Bachelor of Business Administration Mm. ya- ne- ya- nibwo ntandikire ndi omu- eh, nkaza omu august intake yes so naheza turimu tuza kuheza wiiki emwe Mm. ya okay ah, nitwenda kumanyaho ah, omu mbe- kureba ngu dk foundation ekukwatiraho omu by'obwegyese kureba ngu wabaasa kuba nogyenda munonga ah, ku- kureba ngu watandika university yaawe sorry Ah, nt- eh, nitwenda kumanyaho ah, dk foundation Nk'oku waagira ngu eriyo nekukwatira ekureka ngu obaase kuba noogira omu ishomero n'okuba nootungura eby'obwegyese bwawe. Tugambire ku waahuriire amakuru ngu DK Foundation neeza kukutwara yunivasite, niki ekyakwizire omu mutima ninga shi okusimirwa kukabaho kuta?
Nkanye nk'omuntu, nkaba ntakushuubira kugira ngu ninza kuza aha yunivasite this year.
All my plans were scheduled for next year. so ku naareebire opportunity egi yaaraba obu baagira ngu twapurayinge Mm. so nkagira nti ka mpurayinge ndeebe ekiraarugeyo Yes.
kyonka ku naabaire ndi aha twaramba tuteera esimu Mm. aba abantu bakugira ngu reporting day n'ebiro abiri na abiri na abiri na abiri na kimwe by'okwa munaana Yes.
so nkaba ntarikubaasa n'okukiikiriza nti omuntu yaaza aha ishomero yaaza kuripotinga yunivasite eri eti yaaha so nintwara ogwo mugisha Mm. ogw'okwebaza dayirekita wa DKF
tusheho kureebeka kugira ngu nkaita naateekateekaho nkaita abaana abakuruga Bunyaruguru mm, mm. kugira ngu aporomotinge eby'obwegyese omuri Bunyaruguru yaitu
so nitwara omugizi w'okumwebaza munonga ahabw'okugira ngu naabaasa naatufunira ah, scholarships nk'ezi kandi abaana turimu nituziganyiriramu

Tebeekanisa, gyenda na na muntu ogwo orikureebeka ngu naatukunda entunguka. Otakabaasa kuba noogyenda omu maisho na n'okureeba bureeba ekishushani, just n'ebikorwa. Reka tureebe ondiijo kandi abaase kuba naatugambira nawe we naakikwatsaganya ata. Tikwo kiri? Ebi tibyine ahabw'okureebeka ngu tubaasa kuba tubiteeka aha level. Noma yanyu akagira nti nyine kuba nigyenda omu misyo kureka nkuhereza updates ah, kandi ez'amazima kandi ezihikire akanya mba ninkunda omuntu ow'entunguka atari ow'entunguka ninga se atari ow'ebikorwa iwe mba ninkusiibura reka tubase kubasa turebe tubasa kuba tugamba na aneti nawe atugambire embeera nk'oku zikutambura yes okay Oine rero amayugi magye magye kiriya da incredible nituba tutambura kurungi omu maiso n'okureka ngu twasoka nitukwatsagana porapora aijuka kandi bari kugira nti eki kiba kiri kirungi munonga Ah, kandi okureka ngu twasoka nitugyenda omu maiso mpora mpora mpora mpora iwe wakuba nawe orikiriza nikiba kiri ekintu ky'amaani munonga Bano- ekintu ni kimwe kyonka n'okureebeka ngu waabaasa kuba noogyenda kurungi omu maisho n'okureebeka ngu noosapotinga ekitongore kya DK Foundation akandi kikugyenda omu maisho kureebeka ngu tugambana na dayirekita wa DK Foundation David Katureebe akasitama yateekateeka ebintu bingi yaara ngu n'omwana akuruga sayidi za Bunyaruguru kandi yaara ngu n'enzaarwa eya Bunyaruguru kwonka yaagira ati nyine kuba nigyenda omu maisho n'okureebeka ninsapotinga education omuri Bunyaruguru Kishusha mutaahi wangye nibagira ngu obutashoma n'endwara. Kwonka waatungire chance egyo reeka nibaasa kuba noogikoresa. Aga kandi nikibaasa kuba nikigyera omu maisho kworeka ngu nikikuyambaho omu mbeera zitari zimwe na zimwe. Yesu mutaahi wangye kugira nti ekyo kuba nokora n'ekintu kimwe kyonka areebeke ngu obaasa kuba nogyenda omu maisho kuba nosubscribinga no likinga kandi obaasa kuba nogyenda omu maisho kureka notunga ebintu bingi munonga ijuka ngu oyine rama yu gyema gyema gye kiriya ada incredible okay Ijuka ka nitwenda kuba nitureeba kuruga Ruberezi disiturikiti yaatunga okwetegyeka. Ningira ngu kikaba kiri ekintu ky'amaani munonga. Kwonka kandi ijuka ngu twaba nitutambura mporampora tuba nitureeba challenges nyingi ka tugambeho nana kandi nana omukuru aharw'ekyo nitura abo boona n'abaana Baaba bari omu kwega aha kikwatirainirana eby'obwegyese bakurabira omuri DK Foundation kandi hati obu hati twakagira omu maisho kwatukorize ebintu bingi munonga okureebeka ngu osobora nokikwasaganya mpora mpora kandi kikaba ngu noba ori hanu and live and clear. Yes kandi mutahi wangye nimba nikugira nti eky'okuba nokora n'eky'amaani. Ah yes hello wasiiba gye. Nasiiba kurungi ah, ijuka ngu ori live and clear kandi turiyo nitugyenda ni KR online ah, news center online radio nitwenda kumanya amazina gawe barakweta oha then nimbaasa kuba ndiho nigira kuba ndakubuuza ebibuuzo bingi oragamba na Rama Yugi Yellow Hello. Hello. nanye ndakumanyaho aha kikwatiraine na na ah, ah, aha kitongore kya DK Foundation nk'oku okukimanyaho

Yes.
Ah, nitwenda kumanyaho ah, oba ori aha university Ah, kandi ah, twereke ah, eine nka ekwekuyambireho ekakukwatiraho kandi bwanyima y'okukwatiraho okuza kuhurira amakuru ngu batandika kukukwatiraho eh, okeyehurira ota Nkashemererwa munonga nkamanza nasiima mukama yes Ahabw'okuba abu obwire obu naabaire mazire ntakahumurikire, kuba nkaba naamazire obwire bwingi ntakagwire aha yunivasite kandi nkaba naamazire siiniya sikisi obwire bubaireho bwingi. Nkabanza naasiima Mukama kandi naasiima na DK Foundation ahabw'okuba bakatukorera ekintu ky'omuhendo muhango mazima. Arobire zina oruga sayidi ki?
Naaruga Nyakashaaro.
Ok, nitwenda kumanyaho nitureeba ngu oriyo nogyenda omu maiso, nitwenda kumanyaho ni kosi ki ei oriyo noshoma ahabw'okureebeka ngu wagyenda omu maiso kandi oriyo noikiriza ekirooto kyawe, ni kosi ki ei oriho? Ninkora aha Bachelors of Business Administration degree. Ok. Ok, ahabw'ekyo nitwenda kumanya ekindi, iwe nkaiwe ni nkaha kigambo ki eki waakubaasa kuba noogambaho bwanyima y'okutunga bursary egi, eki orikugira oti kwonka mazima DK kankwatireho mbwenu nsiime kuba

Nimba promisinga to do my best at the university not disappoint them Yes.
ahabw'okuba naakora kubi Mm. tibakaagira omu- muraaro y'okugira ngu obundi baije bagume ba admitting abaana abandi ahabw'okuba mbaheereza scholarship. Mm. So nyowe nk'omwana ou bahaire scholarship nimba promisinga to perform very well at my level best. Yes. That's Okay. what I can say. Ah, yesu webare munonga nsoka tukugarukira ah, twahura twayenda kugambo na niiwe Mm. mazima katukwendeze okusoma kurungi Ah, webale. okay Ah, yesu mutayi wanje nimba nikugira nti ekyokuba nokora kibe ky'amaani kandi ijuka ngu turi nigyenda mpora mpora omu maiso Ah, kandi oine Oh, Rama UG turiyo nitugenda and bani kugira ati joine kora ni kimwe kyonka arebeka ngu wazoka no joininga DK Foundation David Kature by zoka ngambire ekika ekye kyama ekintu ekyokuzire n'ekintu ky'amaani reka tugambe na nondi turiyo tugenda omu isoko reka ngu tugambe tuza kumuterera konka atakwata na nabo tubasa kuba nitukikavaringa hanu ya tukitere abantu ni bingi munonga konka aza kugira nti egyo neza kubera sell by sell yes hello

Ku twagiire ekisoro nyowe twasaba scholarship ku naatahire naatebeekanisa nka nyine hopes nyingi Mm. ku banteereire esimu nka hati ncakara omu kasheshe nkatemba bus. Aha. Mm.
Okwo ori ow'okwirukangiraho esaaha egyo. Ngiirukangiraho ku baaginteereire nka hati ncakara omu kasheshe nkatemba ahakuba nkaba nayetebekaniise. Okay.
Eh. Eki tukwana kumanya Ku oramare kushoma ninga shi obu oriyo noshoma, ni kintu ki eki wakubaasa ninga shi ni kintu ki eki wayepuromisingire kugira ngu nyine kuba ninkora eki ahabw'enshonga egi na n'egi na n'egi?
Ekintu eki mpuromisingire kuba ninkora, naanye naaheza kushoma nkatunga omurimo nkaba ninkwata esente. Yes.
Nk'oku David anyambire, naanye nimba nyine kugira omuntu ou naayambaho akaruga omu mbeera egumire. Yes, yeah, yeah, yeah. Nikirungi munonga ekyo. Ah, reka tukwendeze okusoma kurungi nitutakuba nitwiza nitukugarukira otakafayo eshaaha yoona okay webare obusingye ah, yesu mutahi wangye kandi ijuka ngu abo niba- baiza otwagamu abantu ni baingi munonga nkyakare nituza kuba nitwegyereho ekindi tureebe ki nitubaasa kuba nabo tubaase kuba nitumanya ekikuba nindeka ninkora eki n'okugira ngu mbaase kuba ninkora investigation Kurira n'amazima DK Foundation ebi tibinkuba ningamba nabikora ninga takubikora ahakuba nimba ninyenda nyize na n'obukakafu iwe kandi omuhurikizi ahaza kugira nti obundi n'ebya pokopoko ninga n'ebya politics nomanya politics zo nizi niziiza kandi niinye ekyokora ngu ningyenda ningyeza okureebeka ngu nateeka obujurizi ndeebeke ngu nabaasa kuba nigyenda omu maisho kuba ninkikwasaganya mporampora Onera amayugi magye magye kiriya ada incredible Nda ndagyenda omu maisho kuba ndakuheereza kurungi munonga okuruga ahari KR Online Radio ah, kandi and na KR Media News Center. Utakakora no subscribinga, nitsa kwingira omu misiri okora nitukuhereza ebintu bingi munonga. Nyenkya kare nitsa kusaba turunde na n'abandi babaase kuba nibatugambira embeera nk'oku eriyo neetambura. Nitsa kuba nitukora seri tuze na n'omu bazaire tubaase kuba nitugambaho nabo bo nibeehurira bata okureka ngu abaana baabo bari kandi aha ishomero bwanyima y'okureka ngu bakaremererwa omu kya school fees. DK Foundation David Katureebe abaasa kuba naabakwatiraho aha isaha eri tiyo. Utakarugaho, nitsa kwingira omu.